Grazzi talli qed issegwu l-proġett Artek, proġett tal-Fondazzjoni Satar u l-Kunsill Malti għall-Arti, fejn flimkien qed nesploraw aspetti differenti ta' l-arti u t-teknoloġija u fl-istess ħin nippromwovu l-kreattività. Nfakkarkom li iktar informazzjoni dejjem tistgħu issibuha fir-rivista Satar, fis-sit satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Magħna għall-aħħar mudell għandna wkoll lil Keith biex jispjegalna kif se nibnu dan il-mudell. X'ismu dan il-mudell Keith naf li hu għal qalbek ħafna. Il-kelma wisq sabiħa.
Dan huwa ż-żejotropju, propjament iż-żifna taż-żejotropju. Iż-żifna taż-żejotropju. Ejja naraw daqsxejn xi jinvolvi. Din kif għedt fil-bidu nett kienet challenge kbira. Li tmiss ftit ħajr lejn id-dixxiplini diversi. li wieħed żgur ħa jpinġi, li wieħed żgur forsi ħa jmiss ma' idea ta' drama u direzzjoni, ġa diffiċli minnu nnifsu. Imma xtaqna nagħmlu xi ħaġa li toħloq propja il-moviment, li toħloq propja s-sinkronizzazzjoni tal-moviment, li tfakek fis-sfin, fid-disciplina ta' sfin, u minn karta ċatta jfor. Għal xi ħaġa tisfen, ovvjament hemm mm. differenza kbira. Mażgur, mażgur, jinvolvi proċess daqsxejn. U fil-fatt dik kienet proċess ta' riċerka. Tet naraw daqsxejn kif nagħmluh. Iva, kien biċċa xogħol li aħna nissemplifikaw ħafna, biċċa xogħol li hija teknika, ħaġa verament sempliċi. Mhm. Fil-fatt, ekku, ekku, l-arreja ħaj jirċivu Bħal dejjem it-template il-modell bħala flat pack u ħatkun tinkludi daw il-partijiet. Mhm. Fil-fatt għandna nofs iċ-ċilindru prinċipali jinqata' minn ġol modell, mhm. għandna nofs ieħor li jkompli miegħu. Sawa. U għana xie faxex li jiservu ta' ehm, taraġġi biex jissaxħaħ il-ċilindru. Sawa. Taċċa maffarijiet.
Fil-pija għanna xie ċriki li jintużaw propja biex taqqat flimkien il-parti ta' fuq, jekk mhm. hemm bżonn. Probabli ma mhm. jkunx hemm. Ġon bħal l-ex korfin jgħidhom jizommu. Però bħalissa m'hawnx animazzjoni, għadu vojt. Daħħa tkun un parti tini biċċa li ħanispjegaw. Tajjeb, dan il-proċess. Dan għandu għara.
Ekko, ekko.
Fil-fatt wan se taqra żewġ modelli dawn huma mhm. identiċi l-ewwel żewġ partijiet prinċipali. Tajjeb. Daw jridu jiġu mwaħlin. illi ehm, pratikament irridu jitqattaw il-frak kollha li jifdal. Daw se jkunu maqtuwajn u ġast jinqalaw daw il-tajjar il-frak il-frak li għandu. Il-bicċiet. Fil-fatt mel issa għandna żewġ faxex lesti biex jiġu armati ma' xurxin. B'dan il-mod fejn inti għandek ikunu dejjem l-istess pożizzjoni, Għandek waħda minnhom fiha n-nofs qata' u dik tittirkeb fuq il-qata' li teżisti, ġifieri tittirkeb fuqha hekk. Sewwa, all right. Sewwa, hawnhekk ħa nuża, nista' anke nuża staple fil-verità biex ngħinha teħel iktar żgura għax hemm il-moviment involut. Forsi nistgħu nagħmlu xi naqgħa tape minn ġewwa wkoll. Hawnhekk nkun qed ninkolla u fil-fatt imbagħad qed naraw ukoll fid-dettall fuqha dik tiġi lajnjata. Issa, tieni biċċa. Ħanamluha fuq u ħanpoġġu kif għamilna. L-istess mod.
Din tirkef fuq din, mela għawek ħajkolli lil din tirkef fuq din. Għandek jisu repetizzjoni.
Tajjeb.
Biex inti dejjem ikollok l-istess bot u kollu minn waħda l-għar. Daħseb dik xaġa iva. importanti ħafna. Importanti, għalek qed nistatjaw bihom. Iva. Ġa għandna ċilindru relativament b'saħħtu, kartun li qed nipprovdu huwa ta' pis oħxon, jiġifieri. U mbagħad ħanużaw ir-raġġi li permess ta' naqra kollha u naqra tejp fil-fatt tara dik hemmhekk ġiet il-matematika li semmejna, mhm. diet taqbel preċiżament biex iċ-ċirku jżomm il-forma tiegħu. perfetta. Għanna għal fuq u għal isfel u xek. Zejr huwa li ħanarawh mill-qrib huwa li hawnhekk għandna xi kaxxi żgħar pinġuti mhm. biex jiggwedawk biex inti ma tagħmilx din ma tkunx qiegħda dejja miċ-ċentru. Ah, sewa biex twassal min-naħa l-oħra eżatt. Min-naħa l-oħra minn fejn suppost. Mela għandna waħda fuq u waħda tikrossja kontra tagħha fuqha. Eżatt, noħolqu salib.
Għandna salib u l-istess ħaġa isfel.
Salib.
U l-istess għandna l-marki. Hemm il-marki. Faċċaw il-xulxin. Dawk huma. U ovvjament waħħalhom b'xi glu xek. Daw jitwaħlu bil-glu u tista' żommhom bil-paper. U dejjem minn ġewwa.
U tista' taxwaġġi xi tejp ukoll, jiġri jew minn ġewwa jew minn barra tnej tajjeb. Għamilna l-marki wkoll tal-imot li Is-salib għawek kim jiġi hekk u ta' taħtu diġi naqra offset kontra tiegħu, ħalli saħħada minn kull imkien. Tajjeb ħafna.
U din tal-animazzjoni mela? Mela, biex wieħed jagħmel animazzjoni, aħna mhm. ħsibna f'kull livell, f'kull mudell dejjem ħadna ħsieb. Illi kemm dak il-qarrej jew qarrejja li sempliċement tixtieq tipprova dak li tajniha. U mbagħad ħalli tibda minn hemm. Kull livell, ħana provdu. Met li tkun tajthom xaġa kompluta. Ekku, ħana provdu folja oħra li mhm. tinkludi waħda mill-istrippi ta' Zafina. Bħal din, li ħatkun biex tgħinek. U aħna naqduha minn waħda l fuq l-oħra billi Sewwa. taħsan kabiċċa tejb. Hija ġa biżżejjed. tajjeb. Għajli maħna suppost mhux qiegħda ċirku sħiħ, ma nirrakkomandax li tagħmel ċirku sħiħ. Għax di kif taħdem, ma se daħħal hemm ġew, Mhm. waħda toverlapja fuq l-oħra u kif tiġi tiġi tajba. Alright. Mill-ewwel, il-qies ħajjieħu ċirku sħiħ, Ekku. xi niddawara ftit, ħajġi jidħol il-fiżika, image centric fugal force, Eħe. li timbutta ħalbar u sepposta,

Issa f'din is-sessjoni kif tista' toħloq l-animazzjoni tiegħek stess. Tajjeb ħafna. Propjament tkun qed tiffolowja target propri li semmejna l-ewwel anka ta' kif joħolqu ehm, frame wara frame animaturi iva. professjonali. Tajjeb ħafna.
Biex nagħmlu hekk ħanużaw propja taħlita ta' dak li ħantuhom aħna, fatt aħna ħantuhom jekk ħatuża dik li tajnik diġà aħna Dawk ħajkunu imwaħli mal-karta, ħajkunu karta waħda titqasqashom inti mill-post u inti toħroġ fil-fatt il-film waħdu. Għandek iżix faċex bħal daw, għal dawk li qed joħolqu mill tajnijom aħna, diġa għan ħassib biċċa u biċċa u inti t-overlap ja darba. Tajjeb. Dik waħda. Tajjeb. Kif ukoll Ħanuri kif tista' toħloq stampa wara stampa b'animazzjoni. Tajjeb, forsi spinġihom inti kif inhuma. Fadda pinġejthom jiena. Tajjeb. Għandi din li pinġejt jiena u mhm. għandi oħra wkoll li jedaw taħt li tinkludi propja mux zeffira f'dan il-kas. Huwa qasab qasfu li ħajkun qed ta' parsiti. Jiftaħu jara l-ġbina s-sekwenza kollha. Fil-fatt mbagħad għandna mudell ieħor li ħan esperimentaw bih propja hija sekwenza mhm. ta' xi ħadd tagħmel iż-żibra bħal ta' Michael Jackson. Ta' Michael Jackson. il-moonwalk. Sawa, issa daħħalt il-ballun biex nuri eh. wkoll nuri wkoll moviment ieħor. Sewa, ħaża prinċipalment.
Hija huma kollha differenti jew hemm uħud jirrepetu ruħhom. Huma jibdew mill-wieħed sas-sitta. Il-moviment huwa kollu hemmhekk mill-1 sas-6. Mhm. Mbagħad għandek bżonn is-7 ikun tarġa iktar darba biss isir. Mbagħad nerġgħu morru 6, 5, 4, 3, 2, 1. U jiġu 12 ir-ritratt li oh. beda u spiċċa fil-fatt. loop ngħidulhom. Mela, ħammorru għal dik li semmejna bħala sorpriża ħanajdu mhm. hekk fil-bidu tas-serje. Mm. Fil-fatt il-mudell meta tajnilu konna l-artist digitali, konna tajnilu din it-tieqa. Iva. U sajna u kol tieqa oħra unek. U zajni u kol anka biex tamplifika l-ħoss u xek. Ekko, ekko.
Issa nistgħu nużaw propja device bħala dik li jdur lightbox. Fid-dinja tal-grafika, oh. lightbox intuża ħafna biex mhm. titrejsja oġġett fuq ieħor u mhm. tirrepeti ċertu disinni wara xulxin. U issa lightbox tagħna biex wieħed jara u tinfiem naqra iktar. Ħanuża xi tracing paper. Mhm. U fil-fatt din taraw li di propja tilgħaddaw minn hemm taħt. Sewwa? Mela hawnhekk għandi tieqa blight box. U li għamilt huwa li bdejt bl-ewwel waħda. Sewwa. Sewwa, li f'dan il-każ ħana biex ira sempliċi sewwa. Ħana għamel ehm, xi ħadd qed jerfa' l-weights Itella' u jniżżel. Ħaġa sempliċi, mhix żifna vera, ma sempliċi biex anke. Ma huwa moviment, ekku.
Sewwa, kull ma nkun qed nagħmel huwa karattru sempliċi ħafna. Stickman ngħidu l Stickman iva, illi għandu l-weights. Edin il-level ta' onqu. Sewwa. Sewwa. Issa trick ħajkun Li din hija number one u ħajtlaq kollox minna. Kif ġid din, issa ħana l-animazzjoni l-kreativita li tiġini f'moħħi kif namela. Għamil ta' naqri kbar dik ħajma għax fil-tija. U l-ġisem.
Anka jaraw video klip zaħir, ta' xaħat jgħamil dik għalli jibqaw josservaw. Inti, s-sizu zaġif u kol. S-sizu zaġif u kol. U kol, u kol. Jow tista titlaq u kol minn klip art, jow xirri trat li jeżisti. Sawa, jaf t-download u kol strippa. Strippa, forsi kol.
Jista' jkun ukoll.
Imma l-proċess huwa propja li jiena naqbadhom daw kollha waħnin fuq xulxin, u bat nfaħħom fuq karta bħal ma milta hawnhekk. Ġifieri hawnhekk tlaqt jiena mbagħad. Poġġejt il-numru wieħed, il-numru tnejn li ngħidu bil-istess li miegħu, 3, 4, 5, 6, 7. Hemmhekk lesta l-animazzjoni. Minn din Nużaw it-teknoloġija tal-fotokopier.
Fotokopier, tażek kollha.
Għamilt, għamilt kopja. Ġifieri dawn huma mwaħlin kollha. Dak huma mwaħlin bl-istess tejp li kelli hawn lajt u boġġejt. Għamilt ġiex kopji. Issa qbad mill-wieħed sas-seba' bat mis-sitta sal-wieħed minnhom. Għattajtom, għasqastom u waħħalt 6, 5, 4, 3, 2, 1. Melek għandi dan 6 u bħal da 6. Il-5 għaw bħal ħalli inti kollok ċiklu sħiħ. ċiklu, dejjem. Eġejt mort lura l-ewwel pożizzjoni li bdejna biha. Diki. Xi nagħmel din fotokopi oħra? Mela b'din imbagħad sajt għamilt karta sħiħa li tinkludi minn ma jkun hemm il-karti li qattajna ġast biss il-
Printjata jisa? Il-frames li għamilna daw kollha. Issa nista' naqtagħhom blolli li rrid. U l-għoli li rrit huwa moti diġa mill-faċilità jlin. Minn hawnhekk ekku. Għax tkun iktar għolja tatti twiqi. Tatti twiqi. Eżatt. Mela dawk tajthom kollha bidrit ma' xulxin.
U kif orejna fil-fatt fl-ewwel fażi meta rejna żeffina titpoġġa hemmhekk. Din rikbet fuq waħda u issa ħnurikom ukoll kif iddaħħalha fil-mudell. Sewwa.
Kif iddaħlu fil-mudell din tidħol hemm ġew. Kull ma titanqas għandek għalfejn iżarmaw. Mela, U hekk tkun faċli wkoll biex tibdel minn waħda għall-oħra meta trid. Mhux ħaġa permanenti. Ekku. Imma xi ħaġa li dejjem tinbidel, sa versatili. Meta tagħtiha l-ewwel spin, awtomatikament ħad tibda ssib iktar posta.
Iva. Mbagħad tejna ftit billi tiftaħa naqra mal-ħitan. Ekku. Għalhekk ma qatix. Ikollok bżonn kif qed inti biċċa tejb żgħira u twaħħal. Ftit żgħira kemm iżżomm ix-xogħol f'postu hekk. Tiftaħa kemm jista' jkun kollha. Ovvjament, ekku.
Ngawdu l-animazzjoni li ħloqna. Jiġifieri bejn tista' tiffilmja, issa norwilkom ukoll. Bejn nistgħu intu għad-dawl u jekk tħares mitwieqi bil-livell tagħhom inti ħadd tkun qed tara propja bl-ispidi trid inti din l-animazzjoni li ħloqna biżżejjed iva. propju. U naħseb hekk għaqadna propja il-mudelli kollha flimkien. Ma ngħidlekx mur tagħmel naqra mużika wkoll bil-mużiċist ta' artek, imma mhux impossibbli eh, wkoll. Eh, imma ħana jgħidu hekk biex ma nistreċċawiex iżejjed. Oh, Wieħed għandu daw il-modelli żgur konnessi b'ċertu mod. Bil-mod kif tesprimi l-kreattività u mhm. kif tirrifletti anke fuq kemm hemm xogħol wara d-dinja u l-industrija tal-arti u tal-kreattività. Veru.
Tajab ħafna, proset ħafna kit, aħna nittamaw li dawn il-proġetti eh, oġbukom, kif fettilkom anka fil-filmati ta' qabel, jina nissuġġerikom li tibatunna ritratti bil-modelli ta'kom, bit-tizin li għamiltu l-om, forsi xie videos tagħhom qed jaħdmu għaliex le, forsi xie ġif kif qed iva, iva, iva, iva, iva. U naraw ix-xogħol tagħkom fuq korrespondenza etsatar.org.mt biex aħna nkun nistgħu nixxerjaw ukoll fuq il-mezzi soċjali tagħna.